Ah, ruok. Ah, ah, jayalo. Adonjo ka. Agolo gudu yawa.
Gola golo gudu. Eh, jayalo ing'eni en ng'ama wago mabor. Oh, eh, mi akwa mora chuora. Eh. We achuora jo kamano no kabiri. Ah, eh, ipimo na sian gi gino da da. Bed na ok wan mwaru aki. Agamni agamni. Ajo gibed bata ku. Aja tich ruoth. Yo, ngi para moro mogajore jaduong'. Dhako chung' ni thup, se biro na chuora. Bedi bedi.
Chief wachuona bathika. An wang' mamorore ok adwar. Kiyalo to yal wach Nyasaye moriere. Chief Biblos mar Nyasaye wacho niya, kidonjo od wadu to iyudo ka wadu timo gimoro makare, limne. Mad jaya ae weche manono motamo ji donjo e polo iwang'o ji gi nyiri.
Iwinjo.
Ere kaka onyalo biro ka mibete kom mibete mochako biro dwano bedi. Chief iwinjo.
Aonge gi paro moro marach. Akelo mana weche moko ma Ai we pimo wiya wuoyi.
Sirkal no akelo mana weche moko ma bende Mae kaka chiga ma lew nida nodhi. Iwe na kia. Kure chako lidho ka nyiwinjo na kendo jaber. I ineno ko olo wiye ito chiegi utami tere saloon. Akelo mana weche. Abro yie kodi.
Wach mane mikelo? Ok akelo mana weche mag polo. Juma manyien wan gi wan gi luorwa. Ema penje yudo kwa tho wadak e polo. Ah, ah. Kikelo weche polo kia jo modak e polo kutene. Ori ori mondo wawinj gima jani. Nyapolo awacho niya.
Eh. Juma manyien wan gi lemo alwaruok Eh, miluongo ni jumb lemo cha. eh, ang'eyo. Moro miwuotho ute madongo koda matindo. Mm. Koro agombo mondo mi apenju kane bu nyalo yie mondo urwak jodolo mondo wadonj e odu. Ne, chung' idhi kuma idhiye. Ibiro Ah, ah, ketho na to dhako. ginene. Chiemo Ibiro nie ketho na mesa dhako. ya, Ah, ah, we ah, kaka- ah, ah, ah. Kik ichandri mama an man makare. Ah, ah, yawa. Ah, Ah, ne ah.
cheche ji orome omadhe kor gweng' mana kuko Tito biro be kan biro kuko kod madho cha. gikoko. Chief Koya. apenjo ni adok edwoko adwoka wa- unyalo yie mondo mi ne juma manyien wabi walem e odu. Joma nyien manade amba lemo kudu. Kare Wawuotho- mieti kisetamo jadolo. Uluoro gweng'. Eh, wawuotho- To ok uluor gweng' maduong' marito kanyo ok uluor. Oda Eh, eh. kama nyaka biye. Chiemo e Aye, go lweti chiemo An- no. an an Aye. makare Ii. mana ute matindo koda madongo chief unyalo yie mondo odonj ka Gima wacho ni jadolo, Eh. apani rwenyo kuma ne dhiye. Maka sirikal irodhe ji ka ok yale Yesu. wach nyasaye mirwaki jado- ah, ja- ja- Warwak jaduong' wach Nyasaye, awa to warwaki. Wa, any- anyalo biro mama Ibro biro. Ilama na Kata ka- en ogombo warruok malich. Ibi ilam ne. Chief Bose wari.
Ne, awacho ni chung' malo idhi kumi. Wagoyo ni yero kamano Jehova Nyasachwa. Ineno ka chief chunye tek kendo wachno kidwaro noje chunye. Ne, rawera.
Ko- Ka lemo rwenyi ti ai dalana ka. Ani we otiek Winj. lemo. Kanyo pok akendo dak nyo biye ka, ma pimo wi. Aya, we otiek lemo. Ii, Ma pimo To wi. koro ikuodo ni Nyasaye ma jadolo kama. Nyasaye mad gwedhi. Jadolo ya kik idhi marach. Ok adhi marach mama, ang'eno ni Lakini an arwako chokruok. Erokamano. Eh. Ang'o Nyasaye mimule iyi kata kilamo? Yesu odak e iyi. Nyasaye biro gwedhi mama. Erokamano. Ibiro nyuolo nyithindo apar gauchiel ageno. Erokamano. Nyasaye biro gwedhi.
Amen. En anguro monyuol apar gauchiel. In jachie. Magi nawacho ni gini jamiluma. Ah, yaw, ike Iwuoro- in jagoro Ah, min ot jodolo iwinjo, ahinya. iwinjo. Eh, to ma tang'o ma ka I- in? Iwinjo kumodonje Eh. ni ibiro nyuol nyithindo apar gauchiel. en bodwa nyuol dala ka Ah, ah. magi jolemo mokethore nyocha olaw molutore e nyando an madhi akony Oh. iwena kia in ok ok ibiro ka Hey. ogol gi ng'wech bu- but ka ng'ane ka yaye mana Methi, methi. tie nyando ka but but ka nyasuna ka To e kaka otimore. to mano ng'wech koka nyando nopong' kogore ni ikawira wira makoro teri koti nene makoro lewo gima loke maywago kwaje kowuok e ina Kare mana ma timbe geri. Omiyo jadolono ji ainago ok adwar ka ni kibiro imbi lemo kodgi wach ang'o miwacho kodgi osewari koso in jaod chief Ii.